Salama daholo e. Tonga moa izany dia ny resaka nalefantsika dia ny akon'le vidéo nalefako tamin'ny le vidéo nalaiko tany tany amin'ny frontière tany akaiky Genève tany Versonex anaran'le tanana misy an'la rehefa nandeha tany misy moa izany ato tany Lausanne dia tany aho no nahita an'izy hoe ary tsy lavitra eto no misy an'ilay trano no misy an'ilay trano hoe an'i Rajoelina. Ananako ny adiresy. Aza mitady mihitsy hoe iza no nanome ny adiresy fa marary an-doholona isany. Dia lazaiko fotsiny aloha hoe tao Andapa ihany no nazahoako ny adiresy. Ary tsy olona iray akory no mifanerasera amiko ao fa betsaka ny mifanerasera amiko ao ao an-dapa ao. Ka aza mitady hoe taiza no ahitanako an'io nahitako an'io. Ary ankoatra ny dia nandeha tany aho moa izany dia nalaiko ny sary aho dia nandefa message aho ohatran'ny vidéo isan'andro ihany. Ka tena tsy laitran'ireo ato amin'ny fitondrana moa izany izy sy indrindra indrindra fa ny foza rehetra rehetra. Ankoatra ny sary dia nampita message hoe Ny tsara aloha izany dia nilaiko, fanamiko mihitsy nalaiko, ho asehoko ny vahoaka malagasy hoe ity izany tanin-dRajoelina henontsika hatramin'izay hatramin'izay izany, hoe aty akaiky ny Suisse. Ankoatra an'ilay sary dia nandefa message aho hoe tsy manana choix tsika fa miditra grève générale eraky Madagasikara na acte isolé. Ny grève générale mazava ho azy tsy mila atao sary izany fa raha tany démocratique ny grève générale Mandeh ho azy. Ny tenenako hoe acte isolé. Io zany rehefa rehefa baka moins vingt quatre ianao na tsy haiko hoe moins firy an, dia mandray an-tendrony ianao ny atao hoe acte isolé. Tonga dia ilay mandrava no anatin'ilay sain'ilay mpandrava. Fa raha izany no nentinao hoe andeha hanenjehana olona hoe ity ny teny hoe acte isolé hono, ny andiany entina eo amin'ny diavoana tsy haiko tribunal na juge an, dia tsipazan'ny juge dictionnaire ianao hoe a définition amiko kely ny atao hoe acte isolé, dia eo ianao efa baraka eo, fa aza maivan-doha, dia iny moa izany no voizina, raha iny, raha ny tenin'ilay ahy hoe hanao acte criminel isika na hanao acte violence dia izay indray zavatra hafa. Hafa ndray zay. Fa ny acte grave dia ireny le olona enjika niteny hoe andao vonointsika dia mpiratsika vato ireo députés ireo, ireny no acte grave ireny. Ireny tonga dia azo enjehina. Bon za tsy hampianatra ny andianako eto an. Fa aleo ray aman-dreny isany an, ampianaro ihany ny zaza mba tsy ohatran'ilay bado lahareta. Izany réaction ndry ao anatin'ilay facebook izany ny commentaire zany ah ny mpiasa ao amin'ny faiky moa zany eo amin'ny arena any zany no tena manosika manosika manosika manosika manenjika dia karamena cinquante mille sa soixante quinze mille no leson'izy ireo dia mamafy an'ilay lainga eo dia mandefa an'ilay matahora ao dia mandefa wanted ramatahora recherché sambory sy ny sisa dia ampiasaina daholo ary gazety facebook télé ny réseau rehetra rehetra Andrasoketana an'ilay andrasoko tena anaminy izany. Io ny lehiben'ny serasera, Rina Rakotomanga, tena manosika an'io ao, resaka ary anah izany. Dia manaonao foana. Eto Frantsa koa moa izany dia misy any Maivandoha koa, ni-lancer an'ilay annonce, hoe wanted an'i Monsieur Marco. Dia ampidirin'ny bingo hatrany amin'ny ambassade, hoe ny ambassade no mampisambotra. Dia lasa dia efa mangalatra an'ilay logo an'ny governemanta any mbola mamorona annonce koa. Manandafy moa izany dia iny koa, manandafy moa izany iny tsy mahagaga iny, iny raha vao misy zavatra dia atsofony any ny orony. Iny tsy asiako problème satria efa izay ny efa izay ny aretiny, efa nature ohatran'izay izy. Mba respect an'ny rainy no mahatonga ahy tsy hananona azy akory. Fa dia Tsy asiana resaka an! Ilay commentaire ao an! Hoe tokony ny atao an'izao tena fa izao ity ahy eto. Za izao aho eo eto aho tsy ao anaty lavaka aho akory na anaty ala na anaty ala fa eto aho. Tsy mieritreritra ny handositra aho ary tsy mieritreritra ny hafina. Tsisy tokony hantsirako. Za nga namono olona sa za nga nangalatra ny volam-panjakana sa nanodikodina volamena aho sa nanodikodina ny volan'ny banque mondiale na nanodikodina ny volan'ny fanampiana ny covid? An! mandeha moa zany ny resak'ilay olona, fahavalon'ny olona ve no tapenanao sy ho sakananao? Avelao hiteny izay hiteny. Fa ny hafatra fotsiny dia izao, aza mitonantonana aty amiko aty. Eto aloha izaho tsy mialokaloka mihitsy hoe frantsay dia handeha hialokaloka hoe aty amin'ny tany tan-dalàna, izaho tsy mialokaloka ambadika izany an! Tena marina mihitsy ireto fa tany tan-dalàna eto ary manana liberté d'expression daholo ny olona, afaka miteny, fa izay ny hafatra, aza mitonantonana. Valce, le le le le le foza zany an, le foza. Ny eritreritra dry zareo dia le lalana le lalana ampiharina any Ambohijatovo sy any Analakely an, iny no tedavy noentina aty an, ampiharina eto amin'ny tanin'olona. Mihomehy izany olona eto. Le governemanta sy le indrindra indrindra moa izany le mpitondra dia efa ataony olona fihomezana amin'ilay CVO sy ny tangena sy ny io indray volamena. Ahodikodin'ilay Afrique du Sud fotsiny. Tsy fantatra hoe inona ny hafaran'iny. Nomehezan'ny Afrikana, za tsy manambany ny Afrikana mihitsy. Fa dia i Rina Rakotomanga mamoy fotsiny. Dia tena oy, tena tena mitady hi-attaque ny fianakavian'ny président de la République mihitsy Marco. Izao no ataoko an'i Rina, aza midikidy bingo amin'io. Fa regleo aloha le aferanao ao Tamatave a, ao am port. Fa sao nareo hatsipin'ny olona re anaty ranomasina re. Ho an'i Rajoelina, tsy misy raharahiako izay vady aman-janak'ialahy any, zanak'ialahy tsy raharahako, ny vadin'ny lahy tsy raharahako. Tsy manam-problema amin'ireny aho. Fa ny problema dia ialahy. Ary tsy problemako ialahy fa probleman'ny vahoaka malagasy. Noho ny inona? Noho ny fomba fitondran'ny lahin'ny firenena sy noho ny ireny fitraiten'ny lahin'ireo vahoaka ireo. Ny tsindry azo aina ataon'ny lahy, ny atsonjay ataon'ny lahy amin'ny vahoaka madinika. Manao fitondrana tsy refesi mangidy fotsiny izao lahy ao amin'ny Madagasikara. Ny fampijaliana sy ny fanagadrana. Jereo anie le vahoaka, jereo le vahoaka miady, miady amin'ny fiainany le vahoaka dia miala ao an-trano dia andeha hamaha problema dia andeha hitady hanina, andeha hitady vola isan'andro, isan'andro, isan'andro. Miady tsy fidiny le vahoaka. No ilisany. Za raha miady eto, za tsy hiady ho an'olo-tokana akory, ka hoe resaka politika io. Fa ataoko tolona ity ary za miady ho an'ilay vahoaka mpiray tanindrazana amiko. Ry zareo a, le man, ao Madagascar ry zareo ao, mety tsy mahita izy hoe inona ny tena olana. Mety tsy mahita hoy izay aho fa hitany any. Satria izy efa, efa sahirana, reraka. Voarebirebin'ilay fampanantenana isan'andro isan'andro sy ilay poakaty. fa izahay aty ivelany mahita ny zavatra ataony lisany izahay aty ivelany mahita mibaribary ny taingim-bozona ataony lisany amin'ny vahoaka malagasy ary izay no tena tsy ekenay firifiry ny tanora firifiry ny olona tokony ho tafavaoka ao amin'ny firenena io ao Madagasikara amin'ny fahalalany amin'ny fahaizany amin'ny talentany fa gejainy lisany fotsiny izao kendainy lisany amin'ny resaka kolikoly amin'ny resaka tsindra amin'ny resaka forcing Izay no tsy ekenay mihitsy. Tenda ny sadol, ny mpianatra, ny mpampianatra, ny orinasa, ny mpiasa rehetra rehetra. Ka zao, averiko indray, tena miantso mihitsy ahako a, ny hoe grève générale. Azafady. le vahoaka mbola tsy mihetsika akory an! le vahoaka mbola tsy mamaly akory, efa lisa no mipanika, efa lisa no mihorohoro satria isan'ny zatra be no ratsy, inona no tokony hampitahotra ny isany? dia lasa manao diversion à gauche à droite mamono afo. Fa na inona na inona, dia mbola lazaiko eto, tsy maintsy ho avy izay andro izay. Eo lisa andraisana indray izay. Izay no maha panique lisa nefa raha tena raikitra koa ilay grevy générale io dia tena izay vao tay. Miala tsiny aho amin'ny fitenenana. Any indrindra fa izay tratra farany eo. Fa ny hafatra ao amin'ny Rajoelina fotsiny dia izao, mialà dieny izao. Mba tsisy ny olana. Manaova manaova ohatran'i Brezhnev. Brezhnev nanao ohatran'izany, enjehan'ny olona dia nitany ny fika. Tao anaty fivoriana izy tonga dia nandeha hoe marary aho izy fa za hiala. Gaga daholo ny rehetra rehetra. Dia lasa izy. Fa nareo, izao nareo aloha mbola afaka mipey, voafehana io. Ok. Satria na miara manonja ara mbola manome conseil anareo izao no tokony ataonareo. Za aloha tsy mino amin'ny resaka nataon'ny miara manonja io hoe manga maso io ka milatsaka fotsiny. Tsy milatsaka fotsiny izany io. Mandeha koa ny resaka hoe ah fitondrana tsy mandrakizay. Ok tsy mandrakizay io. Fa raha io ary hijanona roapolo taona eo manao ohatran'i Ratsiraka. Ratsiraka iny ny azy ny kajiny ny roapolo taona dia ni-éliminer izay nanelingelina azy teo. Dia tafapetraka izy roapolo taona. Ity boay kely ity hanao ohatran'io. Ary izy moa nifanampy ireo tamin'ny manongam-panjakana. Ka raha ohatra ianao, avy eo janona roapolo taona io, itsika miteny izao dimampolo, enimpolo taona, itsika miady amin'izao fotoana izao. hiato roapolo taona eo a, roapolo taona izany a, valopolo taona sa fitopolo taona amin'izany, raha satria Rajoelina raha oran'izao ny fandehany, manao fitondrana lova tsy mifindra io, dia inona no lazainao dia ny taranaka rehetra any anivon'any a, mandohalika daholo ndraiky io dia mitaraina ohatran'izao tsika izao, mitaraina ohatran'izao, ka tokony hitraka tsika. Izay no tena marina. Ary tsy dra eto a, eto tsika izao aloha miady eto. Izay izay rehetra rehetra efa lasa any ambony any, tsy nisy miverina akory ka ny tena hoe tena grave be ry zalahy fa misy fanontaniana goavana be ao ambony ao ataon'ny anjely. Fa tsika eto ambony tany eto aloha, eto koa tokony hisy jugement eto. Dent pour dent ny eto ambonin'ny tany, ao anaty baiboly izany, fa tsy tokony hanjaka ny ratsy eto, raha ohatran'izao, tsy tsy affaire ity na business fa firenena sy vahoaka iray manontolo no kendain'isany, dia mitrakatsika vahoaka, may tsika mirahina, dia may raha tonga saina. Fa tsy tokony hanjaka eto mihitsy ao Madagasikara ny ratsy. Mitohy ny tolona ary tsy mijanona io raha tsy foana ny jadona, miala ny jadona. Lafo tsika ary. Mandrapionona daholo.